Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруының чираттагы чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Бүген сезнең хөрмәткә тагын бер сәләтле шәһәрдәшебезне күрсәтербез дияр идем. Дөрес булмас, чөнки бүген тапшыруыбызда бер юлы ике катнашучы булачак. Нәни кызчыкларыбыз София һәм Айсылу бүген сезне шаккаттырырга килделәр. Әйдәгез алар белән танышыйк.
Айсулу Әхмәтҗанова белән София Беладурова. Кызларга 11 яшь. Айсулу 13-нче гимназия интернатта, София Бакый Урманчы исемендәге 2-нче гимназиядә укый. Икесе дә музыка белән кызыксыналар, курай, фортепиано, вокал дәресләренә йөриләр.
Хәерле көн, исәнмесез, кызлар. Исәнмесез.
Ничек кәефләрегез? Әйбәт, э, яхшы. Ә, дулкынландырамы әз генә телевидениедә утыру гомумән? Әйе.
Э, әйдәгез алайса сезнең белән танышып китик. Э, исемнәрегез ничек була? Минем Әхмәтҗан Райсулу, ә минем Абеладорова София. София Айсулу, Айсулу, әйдә үзең белән таныштырып кит. Кайларда белем аласың? Ничә яшь сиңа? Э, миңа 11 яшь, мин 13 гимназия интернатының 5 А сыйныфта укыйм. Һәм балалар балалар
сәнгать мәктәбендә сәнгать мәктәбендә укыйм, уйныйм, курайда. Э, София, син кайда? Э, мин икенче гимназиядә укыйм. Сиңа ничә яшь? 11 яшь.
Э, гомумән шушы э, уен коралларында уйнау э, сез бит бүген флейта да курай да синтезатор да алып килгәнсез шушы уен коралларында уйнау кайдан килде сезгә кем киңәш итте мәсәлән сиңа айсылу мин үзем шулай теләдем һәм әни аны әйтте әйдәсең курайда уйныйсың мин әйтем ярар әйдәгез һәм мине шулай Шушы сәнгать мәктәбенә Әйе. бирделәр. Әйе. Мгм.
Ә, Гомумән, э, үзең нәкъ шул курайны сайлап алдың, димәк. Әйе. Син э, курай буенча укыйсың анда. Курай флейты, димәк, синең уен коралы. Әйе. Ә София синеке ничек? Килеп чыкты бу уен коралында уйнау. М, Мин үзем теләдем. Син дә нәкъ шул сәнгать мәктәбендә укыйсың, димәк, әйеме? Әйе. Бүген инде сез безгә, э, безнең тамашачыларыбызга

э, төрле концертларда катнашканыгыз бармы? Әйе, без беренче, икенче, өченче урыннарны алган идек. Ә, сез әле бәйгеләрдә дә катнашасыз? Әйе. Нинди бәйгеләр әйдәгез, алар белән дә мактанып китик.
Без икенче гимназиядә да уйнадык. Анда безнең булган иде беренче урын.
Сез э, менә шулай бергә уйнап катнаштыгызмы? Э, анда ансамбль белән. Әйе, ансамбль. Безнең ансамбль э, шаянар. Менә. Ярар.
Безнең апабыз, аның исеме Гүлназ Анасовна. Ул безне уйната, өйрәтә. Шул укытучы апагыз инде. Әйе. Гүлназ Анасовна кайнар сәлам җибәреп калабыз. Шушы Флейтада, димәк, хәзер уен, уен коралында уйнайчаксыз. Сез әм, гомумән, флейтада авыррак уйнарга курайдан? Әйе.
Әйе. Э, монда кирәк э, бик күп э, көч.
Сулыш кирәк, димәк. Үпкә зур булу кирәк. Әм белгәнемчә, әле шушы тын уен коралларында уйнау әле сәламәтлеккә дә бик яхшы йогынты ясый. Килешәсезме моның белән? Сез физкультура дәресләрендә яхшы йөгерәсездер, сыйныфташларыгызга караганда. Э, шулай дәвам итегез уен коралларында уйнау тын уен коралларында уйнау бик кирәкле миңа калса һәм инде сезгә э, мәйданны тапшырып калабыз
без хәзер флейтада уйныйбыз гудбай май лайф гудбай

Афәрин, афәрин кызлар, рәхмәт бик зур. Э, менә шушы гади генә түгел җыр, гади генә түгел композицияне ничек сайладыгыз гомумән? Интернетта ул гына бар идеме? Я, мәсәлән, кемдер киңәш иттеме сезгә? Безгә укытучыбыз әйтте, әйтәк суйны бисмилла монсын. Һәм без әйттек ярар. Бик матур. Сез аның җырын ишеткәнегез бармы? Юк, без ничә, без кичә генә аны ишеттек. Кичә кичә генә җырын ишеттегез. Шулаймы? Әйе.
Ярар. Бик матур моң сүзләр килешәсезме? Әйе.
Ә гомумән сезгә шаян көйләрне уйнарга рәхәтме? Э, әллә моңсу көйләрнеме кайсыларын уйнарга яратасыз софия син ничек мин шаян шаян көйләрне ныграгым ә син миңа икесе дә икесен дә әйе иң мөһиме үзең үзеңә генә ошасын әйеме әйе иң э, инде иң популяр сорау балаларга гомумән яшьләргә бирә торган э, киләчәккә планнар үскәч кем булырга хыялланасыз айсылу син синең хыялларың планнарың нинди мин косметолог булам Косметолог ул нәрсә эшли?
Ул менә синең битне бик матур ясый, сиңа массаж ясый битләргә.
Бу теге шул бизи торган кеше буламы сез? Әйе. Ә, шул косметолог була. Әйе. Ярар, яхшы. Ир-атларны да бизисезме? Хатын-кызларны гынамы? Икесе дә. Ярар булды.
Алайса министә калдырыгыз, яме? Элемтәдә булырбыз. София, сезнең ничек планнар киләчәккә? Мин визажист була. Э, визажист алайса нәрсә эшли? Аңлатып китегез әле. Визажист ул э, матур айта.
Ага. Бизи.
Айсулу косметолог белән визажист нәрсә белән аерылалар бер-берсеннән? Косметолог ул э, Массаж ясый синең битләргә. Ага.
А визажист ул? А ул
Ул визаж ясый синең. Юк, ул Минем үземә дә кызык, мин юкка гына сорамыйм сездән. Мин белмәгәнгә сорыйм да инде. Ул Визажист мин аңлавымча ул бизи кешене, әйме? Визаж, мейкап ясый. Менә косметолог алайса ул Массаж.
Ул да бизимесең, юкмы? Ул әз генә бизи. Әз генә бизи, ярар.
Менә кайткач төшенерсез әле. Әйбәтләп интернетка кереп, косметолог нәрсә эшли, визажист, менә безнең тамашачыларыбызның да ниндидер сораулар бирдек әле аларга да уңайсыз хәлдә аларны да калдырдык. Ярар, алайса сездә сезгә уңышлар. Аңа укыйлармы соң гомумән? Берәр белем алалармы косметологка, визажистка? Әйе.
Ә ни өчен алайса э, музыка белән тормышыгызны бәйләргә җыенмыйсыз? Ну анда э, без хочется можем эшләргә. Ә, бер-берсенә Берсен- комачауламый дисезме? Берсен без флейтада можем уйнарга, анда э, укытучы Бер- тоже. кешене- ясый. Бер кешене бизисез дә, тиз генә флейтада уйнап җибәрәсез, әйме? Ярар. Э, Гомумән җырлап, э, м, музыка тыңлап яшәргә рәхәт бит инде, әйме? Килешәсезме?

Айсул Әфәрин, рәхмәт бик зур э, әлеге көй өчен, үзебезнең татар халык көе Ай булгылым. Э, ни өчен синтезаторда әле син ничек уйнарга өйрәндең анда? Син бит флейтада укыйм дидең. Э, минем 4 класстан бер

Хәзерге бит балалар, яшьләр э, интернетта утыралар, тиктокта, лайкида, инстаграмда. Ә сез э, менә ни өчендер бик популяр булмаган музыка мәктәбенә йөрисез. Э, ничек үзегез моңа карыйсыз? Өйдә дә утырасы киләдер бит, рәхәтләнеп интернетта да утырасы киләдер бит. Без интернетта утырабыз инде, но безгә нравится бу

Шушы дәрәҗәдә туктап калмавыгызны теләп калам. Әлбәттә, сезгә әле үсәсе бар, төрле яңа уен коралларында уен уйнарга өйрәнергә кирәктер сезгә, э, бер урында туктап калырга кирәкме бит, килешәсезме? Әйе.
Һәм инде сезнең белән киләчәктә бәлки тагын бер кат э, Сәләтеңне күрсәт проектында очрашырбыз дип өмет итик. Очрашабызмы? Әйе, очрашабыз. Очрашканга кадәр алайса.
Инде Айсылу һәм Софиягә тавыш бирәсегез килсә, мөхтәрәм тамашачылар, гадәттәгечә,